Qabel bdejna dal-programm, Matteo se wrini ritratti tiegħek u inti kont qed tkellimni wkoll, inti f'sena tlift 40 kilo. Ija. Kif iddeċidejt hekk li tagħmilha dil-biċċa tax-xogħol mil-lum għal għada hekk ċara xi ħaġa? Le, le, le, mhux mil-lum għal għada, le.
Ovvjament il-piż ma żżidux f'ġurnata waħda. Il-piż iżżidu ikun hemm tul ta' żmien. Issa, fil-każ tiegħi, jiena ma kontx kuntenta bija nnifsi. Però l-iktar ħaġa li kont nara kienet is-saħħa. Meta taqbeż l-erbgħin, ovvjament jibdew ċertu problemi oħra u għedt, Le, jiena ma rridx nibqa' sejra hekk. Kont ili ngħidha, però kelli daqsxejn ta' affarijiet li ġraw f'ħajti li li għandi f'ħajti li għedt, Le, jiena rrid ninbidel. Għamiltu għalija, però għamiltu għall-familja tiegħi. Għandi tifel għandu bżonjiet speċjali allura jiena għedt, jiena rrid inkun. kemm jista' jkun b'saħħti għalih, u wara li miet missieri, il-mod kif inħares lejn il-ħajja nbidlet ħafna. Qisu xi kultant fil-ħajja trid tgħaddi minn ċertu esperjenzi biex tifhimhom. Allura hekk ġiet dik l-okkażjoni, kien niftakar Jannar, u għedt u hija billi nipprova nibgħat din din l-application jew x'kien, qas naf x'kienet. Questionnaire. Questionnaire kienet, vera, questionnaire. Għedt u jieħa, ppruvajt ħafna affarijiet why not, għaliex le. U mort with an open mind u għedt I have nothing to lose. U l-ħaġa differenti li kienet għalija l-ħaġa li rebħitni kienet li bdejt nieħu gost. Illi l-ħaġa ma kienieċ sagrifiċċju, assolutament le. Jiena qatt ma kont sportiva, assolutament. Però dan l-eżerċizzju, dan l-eżerċizzju li aħna nagħmlu, tant nieħu gost illi inqum fl-erbgħa u nofs ta' filgħodu. Issa jiena ma tantx inħobb inqum kmieni, imma iva nagħmilha u nagħmilha vera saret rutina u it doesn't take any any Hija xi ħaġa li extra tħares effort. il-quddiem biex tagħmilha, għax Iva. anke kif konna bdejna Le nitkellmu. ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. Il-mod kif nibda l-ġurnata tiegħi, għamilt it-training tiegħi, ehm, u issa l-ġurnata ħa tkompli. Meta tgħid. U kollox idur mat-training, dik hija l-ħaġa li għenitni. Jiġifieri bażikament dak, kif dejjem kif dejjem ngħid jien, li dan sar parti mill-istil tal-ħajja tiegħek. Mhux hekk? Imma meta tgħid inti pereżempju, tgħid qabel ma kontx inħossni komda, jien pereżempju meta rajt ritratti tiegħek ta' qabel, anke n-nies, anke jien pereżempju, nara fuqi stess li jekk nara ritratti tiegħi t'għaxar snin ilu meta ma kontx immur il-gym u t'issa, qisek tarak tidher iżgħar. Avolja tkun żdidt, skondit fl-età, per eżempju, meta rajt ritratt tiegħek għedt, inti tidher ħafna iżgħar kif qiegħda issa. Meta tkun happy, meta tkun kuntenta, il-wiċċ jidher, le? Meta inti tħoss, tħossok komda fil-ġilda tiegħek stess, jiena dik jiena qatt ma esperjenzajtha, qatt ma kont inħossni komda. Ma tħossokx komda, per eżempju, meta tkun tħares lejn il-mera filgħodu, jew x'intiġi biex tiċċaqlaq jew tmur ma' nies li, per eżempju, ssiefer u jimxu ħafna u inti ma tkunx. Le, le, le, ma kienx ikun hemm għalfejn nħares fil-mera jew xi ħadd jgħidli xi ħaġa. Hija xi ħaġa li jiena kont inħoss. Kont inħoss illi I can be better. Jiena dejjem nipprova nkun aħjar f'kollox. Fix-xogħol tiegħi, mat-tfal tiegħi, f'kollox nipprova dejjem inkun aħjar. Qisni mhux qatt mina kuntenta bija nnifsi, imma naf li dejjem nista' nkun aħjar. Jiena raġel kien jgħidli don't be your own bully. U dik kien kont dejjem inżommha f'moħħi. Ili ma rridx inkun hard miegħi nnifsi. F'din f'din is-sena kien hemm żmien fejn waqaft nonqos mill-piż u kien hemm żmien fejn żidt ukoll. Imma d-differenza li għalija kienet xi ħaġa ġdida hija li alavolja waqajt, qomt u qomt iktar b'saħħti u t-training ma waqaftx. Komplejt. Ħa ngħidilkom. Jiena persuna li qabel kont niġġudika. Kien difett tiegħi mhux għax m'għandnix ta' imma vera qed noqgħod attenta. Naf u għax jiena hekk kont ukoll ma kontx immur. Għax per eżempju kont inkun kont imur ħafna gyms ngħid lill-aħwa Madoffi kemm qiegħda 'l bogħod biex inkun bħal dik. Madoffi dawk xi jħarsu lejja. Fhimt? Kont inħossni vera ħażin. Allura kont imur biex inħossni ħażin. Dak iż-żmien le. Imma mbagħad sibt xi ħaġa kif għedt diġà qabel illi lili bdiet ittini pjaċir. Ovvjament jgħaddu ż-żmien, timmatura, tgħid jiena mhux ħa nibqa' kif jiena. U għedt le, ħa mmur u ħa nibda. Bdejt nieħu pjaċir u history, I mean, dik hija l-verità. U naħseb kunċett ieħor importanti illi like attracts like. Mela pereżempju it-tip ta' training li jagħmel post mhux bħal post ieħor. Mela anke kultant il-messaġġi fil-marketing dak li jkun ġieli jinterpretahom ħażin. Noqogħdu attenti, jiena l-ewwel responsabbli mill-marketing ta' x'nagħmlu aħna. Irrid noqgħod attent li ma nagħtix impressjoni ta' nies li nagħmlu xi affarijiet li fil-verità ma nagħmluhomx. Għax fil-fatt hija verità Mattia, għax kultant tara xi riklami li pereżempju dawn jgħidulek, dawn li qed ngħidilkom tgħaddiet imbagħad iġibulek xi ritratt ta' wieħed ikkattjat u bla ta' ma nafx kemm jew xi waħda qisha Belen Rodriguez jew hekk. Jiġifieri, meta fil-verità inti biex tasal f'dak l-istat, l-ewwel trid tkun ilek ammont ta' snin li tkun qed tittrejna, jekk tkun b'mod naturali, għax mhux naturali tista' tgħax l-ilma imbagħad tkun qed tagħmel ħafna ħsara il-ġisem flok qed tagħmlu ġid. Jew inkella tkun issegwi dieta stretta l-ħin kollu. Is it ok li pereżempju bħal dażmien issa ġej il-Milied, jiena l-ewwel wieħed ngħid I let go a bit fix-xahar tal-Milied.